Чуашстанның Комсомол районы үзәгендәге әлеге мәчет республикадагы иң яшь гыйбадәтханәләрнең берсе. Аны бик зур авырлыклар белән 2011 елда төзеп керәләр. Ул чакта әлеге эшне башлап йөрүчеләрнең берсе Рәфәкыйм Кәримуллин була. Мәчеткә урын кирәк булды. Бик каты ясамак эләк тырыштылар, урынны бирмәделәр, җилне. Ул үз артына, үз артына шул кешеләр белән киңәшеп, үз артына җир алды. Аллаһы Тәгаләнең ярдәме белән менә шулай килеп чыкты, шөкер. Әлхәмдүлилләһ, бүгенге степеньне бик каты килеп яшибез. Әлеге мәчетне төзеп керү бистә татарлары өчен генә түгел, тирә-юньдәге авылларда яшәүче дин кардәшләребез өчен дә зур вакыйга була. Ул аларның намаз уку урыны белән бергә, үзара очрашу, аралашу, мәҗлесләр һәм бәйрәмнәр уздыру өчен дә бер үзәк булып тора. Әлхәмдүлилләһ, без һәр мөселман бәйрәмен үткәрергә тырышабыз. Ну, бу миннән генә килми, безнең бөтен мәхәллә кешеләренә, мәхәллә әхел әхелләренә килә. Ник дигәндә, аны бер кеше генә итәлми, оештыра алмый һәр нәрсәне. Даими рәвештә мәүлид бәйрәмнәрен уздырып торалар. Моны уже һәр көнне дисәң дә, кайсы бер көннәрне икешәрме ул җирдә ни үткәрәбез мәүлид бәйрәмнәре. Аллага шөкер, безнең комсомол җирлегендә ул мәүлид бәйрәмнәре бик олылап үткәрәләр. Мәчеттә нинди генә чара узса да, бистәдә яшәүчеләр аны бергәләп оештыра. Кем ничек булдыра, ничек хәленнән килә, шулай ярдәм итә. Халык монда безнең бердәм. Барысын да халык булыша бик каты. Кайсысы акчалата да булыша, болай эшләп тә булышалар. Менә монда безнең абыстаебыз укыта. Укыткан җирдә хатын-кызлар да постоянно булышып та мәчетләрен җыештырып торалар. Моннан җиде ел элек мәчет имамы Альберт хәзрәт Али Улов биредә балаларга һәм өлкәннәргә ислам дине нигезләрен, гарәп һәм татар телен өйрәтү буенча ике еллык дәресләр башлап җибәрә. Әлеге курслар атнасына өч көн укытыла. Дүшәмбе көнне олы группалар эшлиләр. Алар инде Коръән укыйлар инде. Коръән укыйбыз без алар белән. Аннан соң вәгазьләр шунда ук сөйлибез бит инде. Чәршәмбе көнне яңа группа белән эшлибез, алар белән хәрефләр өйрәнәбез. Шимбә көнне балалар белән эшлибез, балалар белән дә менә шулай ук хәрефләр өйрәнәбез, без аларны менә нидә язып барабыз. Аннан соң алар белән Әлифба өйрәнгән шикелле иҗекләр, сүзләр укырга өйрәнәбез. Көз, кыш һәм яз айларында мәчеттә дәресләр алып барылса, монда җәен балалар өчен лагерь эшли. Егерменнән артык малай һәм кыз биредә ял итү, һәртөрле чараларда катнашу, ашау-эчү белән бергә ислам әхлагы нигезләрен дә өйрәнәләр. Без монда алар белән
мәчеткә керү кагыйдәләрен, әдәпләр, әдәп, мәчет әдәпләре, ашаган вакытта нинди сүзләр әйтергә, нинди дога кылырга, Үзебезне ничек итеп тәрбияле кылырга, үзебезнең иманыбызны ничек итеп ныгытырга, балалар бик теләп йөриләр. Ә бүген мәчеттә Пәйгамбәребезнең туган көненә багышланган Мәүлет бәйрәме. Мәүлет айларында мәүлетләр укыту, ул бик зур дәрәҗә, бик зур хөрмәт. Алла теләсә, вот сез дә Пәйгамбәребезнең туган көненә диеп стәлләр тезеп, бергәләшеп кунакларны яшеп килүегез, иншалла рахмән, Кыямәт көнендә Алла каршысында бик зур дәрәҗәләргә ирешербез. Гадәттә, Мәүлид бәйрәмендә салават, зикер һәм мөнәҗәт бәетләре әйтелә. Сөекле пәйгамбәребезгә,
шушындагы булган барчабыз исемебез белән пәйгамбәребезгә салаватларыбыз ирешсен, ин ша Алла, сәбәбе шунда мәҗлескә җыелу, пәйгамбәребезгә салаватлар әтү, мөнәҗәтләр әтү. Аллаһ Раббыбыз

Хуш килдегез, мәрхәбә! Татарның яраткан җырчысы Гөлзада Сәфиуллина, 90 нчы елларда беренчеләрдән булып бәет мөнәҗәтләрне халыкка җиткерүче артист. Илебез буйлап гастрольләрдә йөргәндә, ул авылларда борынгы җырларны, бәет мөнәҗәтләрне җыя һәм беренче зур тәлинкә пластинканы 15 мең тираж белән чыгара, һәм ул бик тиз арада таралып та бетә. Әле хәтеремдә, әбием, ике яктан да, әтием ягыннан да, әнием ягыннан да мөнәҗәтләр әйтә иде. Ул мөнәҗәтләр. Сакланмаган, әлбәттә, әмма шуларның икие менә мотивы күңелгә сеңеп калган. Һәм мин сизә идем, нәрсәдер шул мөнәҗәтне ишеткәч, җылыйсы килә иде. Мәҗлеснең мәртәбәле кунагы Гөлзада ханым районның мөнәҗәт әйтүчеләре өчен остаханә дә үткәрде. Бер караганда, гади генә булып тоелган мөнәҗәт әйтүнең дә үз ысуллары һәм тәртибе бар икән. Исегездә калдырыгыз, фикер, зикер, шөкер. Башта фикер йөртәсең, үз акылың белән, үз башың белән, үзеңнең башыңны эшләтәсең. Кем нәрсә әйтә, аны тыңла, ә үзеңнекен эшләт, чөнки син үзең, бәлки бу нәрсәне син үзең яхшырак беләсеңдер. Сиңа нәрсә кирәк икән, беркем дә белми Аллаһы Тәгаләдән башка. Бүгенге чарада мәчеткә йөрүче балаларның да катнашуы, оештыручыларның отышлы алымы. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салаллаһу галәйһи вәссәлам 570 нче елында Рабигуль-әүвәл аеның уникенче числосында, дүшәмбә көнне понедельник дөньяга килә. Рабигуль-әүвәл, яз башы, дигәне аңлатыла. Сүз дә юк, бүгенге вәзгыятьтә мәчетләребезнең балаларга динебез тәртибен генә түгел, ә татар телен өйрәнү буенча да зур эшчәнлеге мактауга лаек. Комсомол районы мәчете дә шуларның берсе. Чуашстаннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.